Croeso i Godreg a Reg, fy enw fi yw Aaron Hughes a dewch i gweld fel i'n cynhyrchu wyau. Hwn yw'r Free Range Operation, gan amlach mae'r ffowls tu fas, ond er, erwydd mae'r tywydd yn wael eddi, mae'n bwrw'r glaw, uh, mae'r am fwyaf o'n tu fewn. Mae bywyd iar fel bywyd brenin, mae digon rhwydd Mae Calau Ynn y seis y gloch y bore. Mae gael bwyd cyntaf i First Feed am wyth y gloch a diod bach o ddŵr. Lot o gwennydd bach o grit i helpu gyda shell y ŵydd. A wedyn tua 90 y gloch wedyn mae nhw'n mynd i dedfwi ŵyau yn y nest boxes mewn fan hyn. Ar ôl dedfwi ŵyau wedyn mae'r ŵyau'n cael eu paco Yn y pacin rŵm! A mae'r ieir wedi'n cael y rhyddid y shed am y cymryd mas i'r ca fel maen nhw moyn. Hyn o bryd y ffowls mae yw Loman Brown Classic a maen nhw do fewn dyny pryd maen nhw 16. Wsnos ddod, a maen nhw'n dynnu tan maen nhw bwyty 80 i 90 wsnos. Maen nhw'n dechrau dedwi pryd maen nhw 16, a maen nhw'n cadw mlaen dedwi nes nhw bwyty bod ritairo. Mae'r sied yma sydd â ni'n dyla 32 mil o ffowls, mae'n lot bach, ond chi'n gallu gweld mae 40 acres o ddiar da nhw mewn rownd. Mae'r sied yn dod â digon o lle iddyn nhw redeg bwyty. Maen nhw'n gallu mynd le maen nhw moyn. Maen nhw'n byw lan fan'na, a wedyn maen nhw'n gallu mynd mas pryd maen nhw moyn wedyn 'ny. So, mae'r ieir yn completely free range, so maen nhw'n bwyta'r porfa a bwyta'r bwyd a maen nhw'n hapus. So chi'n gweld y bit bach hyn ar top y iâr? Mae e fel um, coron maen nhw'n galw fe. So pryd mae'r iâr yn mynd mas yn y haf, mae'n mynd yn goch, goch, goch, a wedyn yn y geiaf maen nhw'n mynd yn gwyn. Pe mae iâr yn cael ei geni fel chick bach, sdim coron o gwbl yno, a os nhw'n mynd yn henach fel y iâr fach hyn, maen nhw'n mynd fwy a fwy a fwy o size. Sdim pwrpas i fe, ond mae'n edrych yn neis. Ar ôl i'r iâr fach dedwy'r wy, ar ôl i fe mynd trwy'r holl beiriannau'r nest boxes, y packer, yym, cyn mae'n cael ei stampo a dodi mlaen mewn i trays a endio lan mewn pallets, mae o endio lan yn mynd i'r siops fel Aldi, supermarket, Felly, cofiwch chi blant, a mwy o ymdrech yn mynd mewn i creu proses o wy na beth i chi siŵr o fod yn meddwl. Felly, tresach chi'n bita wy, cofiwch am y iâr. Helo, fy enw i yw Haf Davies a croeso i Ceg yn Haf. I ddechrau bant heddi byddai'n gwneud paflova gan ddefnyddio wyau o fferm Godregarreg. I ddechrau bant byddai'n gwahanu y gwenwy a'r melenwy mewn bowlen ar wahân. Bydd y mae yn defnyddio hwn gan taw gwenwy sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer paflova. Bydd angen chwech wy ar gyfer y recyt yma. Fi'n defnyddio wyau free range ar gyfer y recyt gan fod blas ffein gyda nhw. Y cam nesaf yw i chwipio'r wy, a bydd ni'n edrych am fod y gwinwy yn mynd yn wyn iawn ac yn drwchus a fod yn neud rhyw fath o stiff peak. Mae'r proses yma yn cymryd tua deg munud dan y cyfamser rwyf wedi twymo'r ffwrn i 130 degrees celsiws. So mae bron a dachre dod yn dim stiff peaks eto. So ni wedi cyrraedd y stiff peak, chi gweld pryd fi'n codi ma Mae'n aros lan os gallu gweld y pigen yn dod lan wedyn. So fan hyn mae da fi 300 gram o sugar man. So nawr fe'n ado un llwy de ar y tro. Neu'n ei siwr bod e'n mynd yn glosi'n raddol a ddim yn cael yr air mas o'r gwynwy. Cam nesaf yw i ychwanegu'r myrang yn y bag peipio yn ofalus i pido cael gwared yr air yn y myrang. Fel chi'n gallu gweld, fi wedi paratoi dou cylch. Wna i roid yr un peth yn y canol i llenwi'r gap. Bydd y paflofa'n coginio yn y ffwrn am tua awr a bydd yr wy yn codi a gwneud paflofa fluffier mewn tu fewn. Felly mae'r paflofau wedi dod i ben, mae wedi coginio yn y ffwrn am awr. Fi wedi chwipio'r hufen ar ben y paflofa er mwyn ei addurno, a'n arwain amser am bach o liw. A dyma ni, mae'r paflofa'n edrych yn lysh. Fi mor blês fel mae wedi troi mas. Nagyw'n amazing fel mae chwech wy ac awr yn y ffwrn gallu troi mewn i pwding mor flasus.